Mae mwyafrif o un yn fwyafrif. Dau ddeg chwech. What do you get? Siom, gorfoledd, dathlu, dicter, do, mi gawson ni'r cyfan ar noson y refferendwm y deunawfed o Fedi. Mi fydda creu drama o'r fath wedi bod yn gwbl amhosib, go brin fod gwleidyddiaeth Cymru erioed wedi gweld noson debyg iddi. Wedi tair awr ar ddeg o bleidleisio, yma y cafodd y canlyniadau terfynol eu cyhoeddi, yn briodol iawn, yn Theatr Coleg Cerdd a Drama Caerdydd. Mi barodd y cyfan am ryw chwe awr wrth i ni gael yn hyrddion ddidrugaredd o un cyfeiriad i'r llall nes i ni gael gwybod yn bendant y byddai gan Gymru gynulliad. Wel, heno, dilyn datblygiadau'r noson ryfeddol honno, fyddwn ni unwaith eto, a hynny yng nghwmni rhai o'r cymeriadau oedd yng nghanol cynnwrf Y ddrama fawr. O Fôn i Fynwy, mae Cymru'n lleisio'i barn. Yma yng Nghaernarfon, fel ar draws y wlad, roedd 'na haf bach mihangel yn denu'r bobl i'r blychau pleidleisio.

Fe ddenodd Llew Smith gryn sylw wrth iddo yntau bleidleisio ym Mlaenau Gwent. Fe aeth Llywydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, i fwrw'i bleidlais gyda'i wraig yn Rhos Tryfan, tra bu llefarydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Jonathan Evans, yn gwneud hynny yn neuadd bentre Llangasty ger Aberhonddu. Bydd y canlyniad terfynol yn cael ei gyhoeddi ym man y Ganolfan Gyfri Genedlaethol yng Nghaerdydd. Pan ddaw'r wawr bydd Cymru'n gwybod a fydd ganddi gynulliad ai peidio. Dyma ni, y lluniau y tu allan i'r Ganolfan Genedlaethol, y Cyfri Cenedlaethol yma yng Nghaerdydd. Dyna lle, a fel y gwelwn ni, mae Sir Ron Davies, yr Ysgrifennydd Gwladol, wedi cyrraedd y fan hynna ac yn cael tipyn o groeso, fel y gwelwch chi, gan ryw sgarmes o newyddiadurwyr a chamerâu wrth i Ben Elin o ac mae'n siŵr y byddwn ni'n ei glywed o yn doethinebu yn ddiweddarach yn y noson. As the, the time gets closer, I mean, obviously, uh, the, the nerves start to set in. I've been in my own count. Uh, at 10 o'clock I went up to uh, Recreation Centre, Gyffyri Leisure Centre, just to have a look at the uh, the boxes coming out, and I could see then that the the impression that I'd got of, of things going very, very well was a little bit optimistic and, and that things were, were tighter than um, I'd hoped they were going to be. A dweud y gwir, do'n i ddim yng Nghymru uh, ti amser te ar, ar y dyddiad, o'n i'n gweithio yn Bryste ac yn cael ychydig o baentiau gyda ffrindiau ac o'n i'n berffaith sicr i ryw raddau, doedd e ddim pwynt mewn mynd nôl i Gymru oherwydd bod O'n i'n rhagweld y, y bydde'r canlyniad mor wael. Doedd na ddim opinion polls a beth fel yna, so o'n i ddim yn gwybod beth fydde'r canlyniad, ond o'n i ddim yn disgwyl i ni ddod yn agos o gwbl. So, es i'n ôl i Gaerdydd ar y tren efo, ti'n meddwl, oedd y calon yn trwm ac o'n i'n pesimistau dros ben. Pan oeddwn i'n teithio i mewn i'r swyddfa Gymraeg, gyda ni gyfarfod yn y swyddfa Gymraeg cyn mynd ymlaen i'r cyfri. Ac oeddwn ni Yn dweud wrth Elinor yn y car yn mynd trwodd mod i'n bur pesimistig ynglŷn â'r rhagolygon. O'n i'n gweld fod pethau wedi cael eu drysu braidd, colli wsos yn yr ymgyrch. Doedd 'na ddim gymaint o ymgyrchu ffôn yn rhai ardaloedd o Gymru ag oedden ni wedi gobeithio. O'n i'n ofn i'n enaid. O'n i'n ofn i'n enaid. O'n i'n mynd yno. Gan ofni'r gwaetha i fod yn onast. Gobeithio'r gorau ond ofni'r gwaetha. Oedd yn gobeithio'n un uchel, el, lot o'n i gweld lot o bobl yn dweud, i'r gwrthwyneb. Ond oeddwn i wedi bod yn canfasio ers tua tair wythnos, um, y cymoedd yn y de yma, efo fy nghyfaill Carl Francis, y cyfarwyddwr ffilm. A mi oedd o, a oedden ni eitha rhyw ddybl act. A bob man oedden ni wedi bod mewn gwirionedd, oedden ni wedi cael adwaith anhygoel dros ia. Oedd, oedd o'n, oedd o'n bositif iawn, iawn, iawn, iawn yn Blaenau Gwent, Carffili, Bargoed, Castell Nedd, a Abertawe, lle fydd ddoth, wrth gwrs, nes ymlaen, nos anifo, paidais ia. Felly, oeddwn ni'n coelio pobl yn dweud, o na, mae'n mynd yn agos. O'n i'n meddwl bod ti'n bod, os oedd y cymoedd yna, oedden ni wedi gweld yn mynd i'n dweud ia. Oeddwn ni'n meddwl, mae'n mynd i fod yn, mae, mae ia mynd i ennill, tys am dwywaith am y peth. Ac wrth i ni wibio o un ganolfan i'r llall, wrth i bob cyhoeddiad gael ei wneud, mi fydd angen tipyn o ddadansoddi arnon ni, ac fel arfer ar noson fel hon, y dyn i wneud hynny ydy Fôn Roderick. Fôn, draw 'to chi. Dewi, wel hon wrth gwrs yw'r ail refferendwm ar ddatganoli yr Alban eisoes wedi pleidleisio... Ac mi fydda hi'n noson hir o ddadansoddi a fyddai'n cynnig tipyn o her i ni'r darlledwyr. Cyn i'r canlyniadau cyntaf ddod i law, roedd arolwg barn cyfrinachol, wedi awgrymu'n gry y bydde hi'n noson i'w chofio na welson ni erioed ei thebyg. Wel, rhyw awr cyn i'r rhaglen ganlyniadau ddechrau, fe gethon ni cyfarfod â staff gwleidyddol y bbc, hynny yw ymchwilwyr gwleidyddol y bbc. Mi oedd y bbc wedi trefnu arolwg barn ar y dydd cyn y refferendwm ac ar ddiwrnod y pleidleisiau wedi holi rhyw 2,000 o bobl. Nawr, mi oedd canlyniadau'r arolwg barn, ac efallai bod hyn yn esbonio uh, pam dyn ni ddim yn cyhoeddi'r canlyniadau yma. Mi oedd uh, canlyniadau'r arolwg barn yn awgrymu'n gri y byddai na bleidlais ie o ryw 55 y cant i 45 y cant. Ond oherwydd uh, bod ein staff ni, yn ymchwilwyr ni, yn teimlo bod 'na o hyd rywfaint o gyfle, rhyw falle 5% deg y cant o bosibilrwydd y gallai hi fod yn bleidlais na, fe benderfynwyd i beidio â chyhoeddi canlyniad yr arolwg yna. Felly, i'r Blaid Lafur, mae'r ardal hon yn gwbl allweddol. O ran y gwynebau sy ar y llawr, wrth gwrs, mae'r ardal yma hefyd yn aruthrol bwysig i'r ymgyrch na, Carys Pugh ymhlith Er y bobl sy lawr ar y llawr fan hyn, i Gwynedd hi, Dewi allai weithio chi yn hir iawn ar hyn o bryd fan hyn. Only time. Only time will tell. Ac yn wir, mae'n debyg mai na hi a hi yma yng Nghasnewydd. Hyd yma, fel o'n i'n gweud, sybrydion. pobl yn cymeryd rhyw fath o arwyddion, falle bod mwy o wên ar y bobl sy 'di bod yn ymgyrchu o blaid na'r y bobl sy 'di bod yn ymgyrchu yn erbyn, ond eto, fel dwi'n dweud, damcaniaethu ydy hynny ar hyn o bryd. i ymgyrch y etholiad cyffredinol lle mae personoliaethau mor bwysig fo hwn rywsut. Ie, dwi'n meddwl bod, byddai'n siarad ar hyn o bryd yw'r hyn yn y trydydd... Fe fyddai'n rhaid aros am ddau ganlyniad ar hugain i gyd, ac am saith munud wedi hanner nos mi glywson ni fod y cyntaf ar fin i gyhoeddi, a phobl Wrecsam wedi ennill y ras arbennig honno. Yr wyf yn cytuno y dylid cael cychwyniad i Gymru oedd 18,574, nifer y pleidleisiadau, dilys a fwried dros y datganiad, nid wyf yn cytuno y dylid cael cychwyniad i Gymru oedd 22,449, nifer y papurau pleidleisio o 8,446. Y wythnos diwethaf fe dwedodd y swyddogion Plaid Llafur yn Wrecsam bod nhw wedi gael dros 75 y cant o bobl yn Wrecsam yn pleidleisio ia dros gynulliad Gymraeg. Mae hwn yn ddangos yn glir bod nhw wedi bod mor anghywir a dyna pam dwi'n hollol hyderus bod mae bob dim i chwarae am heno A dwi'n uh, ddigon hyderus bod ni'n mynd i ennill y refferendwm heno yma. 146. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno a dylid cael cynulliad i Gymru oedd The number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 28,707 28,707 Dau ganlyniad wedi cyrraedd Sir y Fflint newydd ddod, sut ych chi'n ymateb i hynny? Mae'n mae'n neis iawn, fi'n teimlo'n hapus ond mae'n tipyn bach yn gynnar ond uh, fi'n lot mwy um, falch na uh, oedd yr ymgyrch na yn ymladd yr ymgyrch lan. Ond rych chi wedi bod lawr fan hyn ar y llawr, yeah. rych chi wedi gweld y don o, o bleidleisiau sydd yeah. yn edrych

Cymru ar ôl tri chanlyniad a phawb yn anelu at y 550 o filoedd o bleidleisio yna, a'r na yn rhyw araf ymgyrraedd tuag ato fo, ond uh, wir i chi, mae yna ffordd bell iawn i fynd a dweud y lleia, ond na, rhyw 20,000 ar y blaen ar ôl tri chanlyniad. Ac ar y nodyn yna, dwi am fynd yn ôl i'r Ganolfan Genedlaethol at Lywydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, Sut dach chi'n ymateb hyd yma? Dyw ddim yn edrych yn rhyw ofnadwy obeithiol ar ôl tri chanlyniad ond wrth gwrs mae'n gynnar iawn yn y noson. Wel, mi fyswn i'n naturiol yn llawer hapusach tasa'r tri canlyniad wedi bod yn rhai ie. Ond rhaid cofio fod 'na 22 o siroedd ac os ydi'r canlyniad am fod yn un agos dros ben, Mae'n rhesymol disgwyl bysa tua un ar ddeg o'r siroedd yn pleidleisio ia, falle un ar ddeg yn pleidleisio na. The number of valid votes cast for the proposition I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 27,017. Mi fydd hon, dwi'n meddwl, yn siom fawr i'r ymgyrch i. O'n i'n siarad â Sgrifennydd Cymru yn gynharach ddo, Ac oedd e'n weddol hyderus y byddai'r canlyniad yng Nghasnewydd yn un weddol agos. Oedd e'n meddwl bod hi'n bosib y byddai'r ymgyrch na yn ennill, ond 'yn ni'n gweld fan'na bod yr ymgyrch na wedi ennill o bleidlais sylweddol iawn. Dyna ni'r canrannau, chi'n gweld 62 pwynt chwech y cant i 37. Na, na, na, na, na, na, na, oedd y batch cyntaf i gyd bron yn na. ac oeddwn ni'n dechrau digaloni rwan, achos meddwl, o, o, fe ddawn na ia yn fuan. Wrth gwrs, oeddwn ni'n disgwyl rhain fflint, a lle mynd rhywun ag oeddwn nhw'n dweud yn na. Ond oedd ambell i le, oedd ambell i sioc, ac oeddwn ni'n dechrau digaloni. Wel, mae'n ffynnu dros ben, ddim yn teimlo'n excited neu um, Peth oedd yna, tipyn bach, I couldn't believe it. Does dim... Uh, fi ddim gallu credu fi wedi bod yn llwyddiannus. Dwi'n gwbl sicr o'r beth oedd pobl ar ochr na yn dweud yn y dyddiau cyn y refferendwm, ei bod nhw yn argyhoeddiedig y bydden ar bleidlais ie, doedden nhw ddim yn disgwyl o'r hanner mor agos i'r i, i, i ennill a nethon nhw. ac hynny yn rhannol oherwydd eu bod nhw'n derbyn bod yr ymgyrch ie gymaint yn well na'u hymgyrch nhw, hynny yw yr hyn oedd yr ymgyrch na oedd grŵp bach iawn o bobl yn mynd o gwmpas y wlad, cynnal ambell i gyfarfod, rhyddhau ambell i flwn, dosbarthu ambell i ddeflenni, ymgyrch yn bodoli er mwyn y camerâu mewn gwirionedd, yn hytrach na ymgyrch go iawn ar y ffyrdd, ar y caeau. Ond, Ond, dwi'n amau nad oedd yr ymgyrch 'na a wnelodd fe unrhyw beth â'r bleidlais. Dwi'n meddwl bod y rhai a bleidleisiodd 'na, fe fydden nhw wedi pleidleisio 'na, hyd yn oed os nad oedd yr ymgyrch 'na yn bodoli, oherwydd yr hyn oedden nhw oedd pobl oedd yn wirioneddol ffyrnig yn gwrthwynebu'r syniad o gynulliad, sef grwpiau megis y bleidlais Geidwadol, y bleidlais yn y Cymoedd sy efallai pobl sy'n cofio'r chwedegau, y saithdegau, y drwg deimlad rhwng y grwpiau ieithyddol ac o hyd yn amheus ynglyn â'r iaith Gymraeg ac yn y blaen, ac mi fyddai'r grwpiau yna wedi mynd mas ac wedi pleidleisio 'na', hyd yn oed pe bai 'na ddim ymgyrch 'na' o gwbl. O safbwynt cefnogwyr y Cynulliad, doedd pethau ddim wedi dechrau'n addawol. Prin fod act gynta'r ddrama wedi darfod, ond roedd ambell un o selogion datganoli eisioes yn ofni'r gwaetha. Mae rhaid i fi ddweud o'r cychwyn cynta mi rown i'n diflasio weld boddhad yr ochr negyddol, ac mi roedd y diflastod hwnnw yn mynd i gynyddu fel oedd y noswaith yn mynd yn ei blaen. Oedd na ddwyster na, bach o densiwn na o'r cychwyn. Ac fel roedd y canlyniadau negyddol yn dod mewn, y naill ar ôl y llall, a rhai ohonon ni'n dechrau amu mewn difri, yn dyfe, bod ni'n mynd i fod yn noson gollhedus. Um, oedd, mi roedd na densiwn, mae rhaid fi wedi gwir, a rhyw gymaint o ddicter hefyd. Sioc, uh, a mwy na hynny, rhyw fath o, o y hiwmor yn dod mewn oherwydd bod yr ochr arall mor, mor upset. So mae hynny, pan, mewn gwleidyddiaeth, chymod, mae yna elfen o hiwmor yn y peth ac jyst i gweld pobl eraill yn, um, yn diodde, a nid jyst chi ddim, mae hynny yn ddoniol i ryw raddau. So, tymod, dyma fi yn mynd i, i ryw studio ac ar y ffordd i'r studio clywed ar y radio bod ni, nid jyst wedi ennill Wrexham yn, yn rhwydd. Ac o'n i'n, timod, o'n i'n gallu gweld uh, Tony Blair yn mynd i Wrexham ac mynd i Casnewydd ac yn apelio at y pobl ac, a dyma'r bobl wedi troi y cefnau arno fe. A roedd hynny yn doniol dros ben o'n i'n meddwl. So dyma'r noson yn troi i fi yn bersonol. Fe fydd Rushlands, allwch chi weid, right. gyda hyder hollol. Fe fydd na ructions o ryw fath. Doedd hi ddim yn gwbl annisgwyl fod ardaloedd y dwyrain wedi dweud na, ac mi roedd hi'n dal yn rhy gynnar o lawer i ddweud beth fyddai'r canlyniad terfynol. Wedi'r cwbl roeddan ni'n rhyw ama, mae fel arall y bydda hi'n y gorllewin, ac roedd trwch y pleidleisiau yn ardaloedd tyngedfennol y Cymoedd, Abertawe a Chaerdydd. Mi ddaeth y cyntaf o'r canlyniadau allweddol hynny i'r golwg tua chwarter i un y bore.

Peri siom iddyn nhw wnaeth canlyniad Sir Fôn. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwd dros y datganiad yr wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad i Gymru oedd 15,649. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad i Gymru oedd.

Wedyn dyma 'na Sir Fôn yn dod. O, honno'n siom ofnadwy dyma i fi, beth bynnag yn bersonol. A wedyn dyma 'na lot o lefydd, llefydd eraill, lle ddoth y na, na, a mi oeddech chi'n gweld y tŵr na yn tyfu, tyfu, tyfu, tyfu, tyfu. Ac o'n i'n meddwl, dyma, a bob peth o'n i'n glywed ebyn hyn rwan, o ddar arbenigwyr oedd yn dod o'r, o'r, ar, ar y sianelau teledu, oedd nhw'n gyd dweud, na, mae'n amhosib, mae Ian bendant rwan wedi colli, fe ddisio gormod o swing. A felly, yn ben isel, dyma fi'n dweud, wel, waeth mi adael y lle yma. A byn hyn, oedd na awyrgylch yn mynd yn y parc, oedd hi reit violent, dweud y gwir, oedd pobl yn dechrau wedi galoni, oedd nhw'n yn, yn, yn, yn aniddig yn nhw hunan. A fel yn fe'n clywed rhyw foi, ond hollol feddwl, oedd lot o wedi meddwl i byn hyn, chwrs, ac yn dweud, mae Cymru, mae Cymru wedi, wedi, wedi, wedi gwerthu fi lawr o'r afon unwaith eto.

Mae dipyn o ddathlu tu ôl i chi, mae'n gynnar iawn i wneud hynny Leri, ond maen nhw'n amlwg yn mwynhau. Mae'r lle yma wedi ffrwydro, Dewi, yn ystod yr eiliadau diwetha' yma o glywed y canlyniad o Flaenau Gwent. Os gallwch chi glywed y tu ôl i mi, mae'r dorf yn galw Llew Smith out. Gwyr i chi, oedd 'na wynebau digalon iawn yma rai oriau nôl. Mae'r canlyniadau diwetha' yma wedi golygu bod 'na wynebau hapus iawn yma.

We were going to do very well in the valleys. Dwi'n teimlo ar ddiwedd y dydd allwn ni weud fel wedodd y Sun yn yr etholiad dwetha, the Shawnees what done it, pam gewn ni canlyniade o Rhondda a Cwgwm Tawe a mannau eraill. Wel, a dweud y gwir, oedd yr holl ymgyrch ynglyn â ysbryd y beth yn, yn tymod, yn siom, uh, ac um, dyle rai bobl ar ochr arall, dwi'n meddwl bod yn, tymod, yn, uh, oedd yn

sylfaenol bwysig i ni, i meddwl, i raddau helaeth, ti'n gwybod. So o'n, o'n i, o'n i'n meddwl yn bersonol bod, bod yn dristwch o'r mwyau i gweld y bobl yn behafio fel, fel hynny. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad i Gymru oedd 50,854. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd, fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael Cynulliad i Gymru oedd 23,072. Cafodd yr un canlyniad ei drafod yn helaethach nag un Caerdydd, y brif ddinas, cartre arfaethedig y Cynulliad, yr ardal fyddai'n elwa yn fwy na'r un yn gwrthod datganoli. Hyd heddiw, mae o'n destun dadla ar y noson mi achosodd gryn ddrwg deimlad. I lawer, roedd canlyniad Caerdydd yn drobwynt. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru oedd The number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 59,000. 59,589, 59,589. A beth yw perl y brif ddinas? Wi'n credu dylun ni ddachre ymgyrch i ga'l Abertawe yn brif ddinas Cymru. Fe fydd cynrychiolwyr Ewrop yn ymweld â Chardydd blwyddyn nesa, Byddan nhw'n dod i brifddinas sydd wedi datgan yn gyhoeddus ger bron y byd nad yw hi ddim yn credu bod ei phobl hi yn ffit i redeg tipyn o gynulliad. A clywed pobl Caerdydd yn gwrthod y statws o fod yn brifddinas go iawn, A yn fater o dristwch personol i fi. I mi, yn bersonol, o'n i'n falch dros ben, rwy'n meddwl bod e'n doniol dros ben, i weld yr ymateb, timod, ar yr ochr arall. Roedd, roedd mwy o emosiwn uh, gwael ac uh, ymosodiadol ynglyn â'r canlyniad hwnnw nag unrhyw ganlyniad arall. frankly, I just thought, well,

The number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 18,463. Canlyniad mwya rhyfeddol y noson heb os oedd Castell-nedd y Port Talbot ynde? Ardal lle er, fel oedd y noson yn mynd ymlaen fyddech chi'n meddwl wel mae hwn yn debyg o fod yn ganlyniad eitha camu i, i'r ochr, i'r ochr ie. O, ond, wrth gwrs, oedd hi'n bleidlais ie fawr, fawr, fawr, fawr, ac oedd honno'n yn drobwynt. Nifer y pleidleisiau dilys a fwrwyd dros 'nid wyf yn cytuno' y dylid cael Cynulliad i Gymru oedd 20,000,

30,613, 30,613. A dyna ni, y canrannau, tipyn o fwlch yn y fan yna, fel y gwelwch chi, y mwyafrif i'r na yn chwech ar hugain y cant a hanner, ac wedyn yn y blaenau wedyn i edrych ar y darlun ar ôl pedwar canlyniad ar ddeg, sy'n golygu mai dim ond wyth sydd i fynd, a ninna'n Prysur agosáu at yr 551 o filoedd 'na sydd 'i angen er mwyn cario'r dydd heddiw, a dyna ni'r ddau bentwr, ac 317 yn dweud na o filoedd yn dweud na, a 284 o filoedd yn dweud ie. Mi oedd arweinwyr yr ochr ie, a oedd yn wir yn credu yn ie felly, wedi torri clonnau, oedd ambell un dan deimlad mawr, O'n nhw'n amlwg oedd pan oedden nhw ar yr awyr oedden nhw'n trio cuddio hynny, ond oedden nhw dan deimlad mawr iawn ac oedd 'na bobl yn dechrau dweud pethau ddigon coch ynglŷn â'r bobl oedd wedi bradychu'r ochr ia. Mae gyson ni Gareth Hughes o Welsh Labour Action yn dechrau dweud, chimod, dweud y gwir ynglŷn â pwy oedd ddim wedi cymeryd unrhyw ran o'r ymgyrch, tra oedd 'na bobl eraill oedd yn honedig, yn agored, felly, yn ia, ddim yn edrych yn ofnadwy o siomedig, hyd yn oed pan oedd ei ardaloedd ei hunin! Pleidleisio Na. Ry'n ni'n gweld y tristwch ac bobl yn llefen a a dyna pryd oedd yna rhywbeth yn dod fewn ac o ti'n teimlo plis Cymru pw- pwch y gadael i lawr eto pwch y gadael i lawr. Dyna pryd nes i ddechrau torri lawr a torri lawr ac o'n i ddim yn agos fewn i i'r yy llefydd Cymraeg so o'n i'm isio neud ffŵl o'n hun a mynd at y ffôn a deud wrth mam Reit, dwi'n mynd rwan, dwi'n mynd i Iwerddon. Paid ddisgwyl bod fi'n mynd i aros yng Nghymru achos dwi'n mynd i fynd, dwi'n mynd i fod yma. Dwi'n mynd i falle falle i Canada fyd. A Catrin fach, paid, paid, paid, paid â llefen, paid â llefen. Paid... A yn y diwedd, o'n i wedi cael hi llefen achos oedd hi'n meddwl bod fi'n gadael Cymru. Ac um, dyna, ac o'n i'n meddwl, ni byth, byth, byth yn gallu cael y rhifau yna nôl fyny, byth bythoedd. Oeddwn ni, uh, wrth gwrs, um, mewn cysylltiad agos efo Efo'r Ysgrifennydd Gwladol, efo Ron Davies, y cyd-weinidogion yn y Swyddfa Gymraeg, a dwy wyth neu dair yn ystod y noson fues i i mewn i'w ystafelloedd nhw i drafod sut oedd pethau'n mynd ymlaen. A dwi'n cofio tua o, tri o gloch bore, ista gwmpas bwr' yn fanno, am saith neu wyth ohonon ni, Richard Livesey yna hefyd, ynde, ac oedd pawb jyst yn ddistaw, yn gofyn beth allan ni fod wedi wneud i gael canlyniad gwahanol. Yn argoediedig fo' ni ddim am ennill. Roedd yna fynydd i'w ddringo, ac oeddan ni yn bur bryderus fod ni wedi colli, ac y bydda hynny yn nos o gyffur. Roedd sefyllfa Ron Davies yn fregus iawn, iawn. Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn meddwl bod e hyd yn oed yn gwybod hyd, e, hyd heddi p'un ai y bydde fe wedi ymddiswyddo a, a, pe bae'r bleidlais yn na. Ond yn sicr, hyd yn oed os oedd e'n para yn y swyddfa Gymreig am ryw flwyddyn neu ddwy, mi fydde ei gelynion e o fewn y blaid Lafur yng Nghymru, dwi'n meddwl, yn sicrhau bod ei yrfa fe yn y cabinet yn dod i ben yn hwyr, yn, hi, yn hwyr neu'n hwyrach.

Oedd Ron Davies wedi bod allan yn ysgwyd llaw efo pobl, a phryd hynny, sgen i ddim lle i gredu fod gynno fo unrhyw arwydd fod 'na sicrwydd y gallwn ni ennill. O ryw chwarter awr ar ôl hynny ges i neges i fynd i mewn i weld o fod yr Ysgrifennydd Gwladol eisiau 'ngweld i ar frys, a wna i byth anghofio cerdded i mewn i'r stafell honno, ag yy i eiriau fo oedd, David we've done it. Ac oedden ni'n ei, yn, yn cydiad yn yn gilydd, a dwi'n credu fod pawb yn y stafell bron o'n dacre. Dwi'n credu oedd Elinor yn uh, rhyw dybio uh, beth oedd y canlyniad, oedd hi'n darllen yr iaith gorfforol felly, ond uh, uh, oedd yna amryw o gyfeillion yn y wasg yn edrych arna i, a, a, a, a rhai yn rhyw dybio um, fod Ym mhyd angweddi wedi newid blewyn ac yn dehongli y gall fod na rhywbeth syfrdanol yn dŵad. O'n i'n dal yn besimistaidd, ac eto yn, yn fy meddwl i, yn fy meddwl, mae yna rhyw ganlyniad yn dod, dwi ddim yn gallu cofio beth oedd y pethau, o, cyfarfyn.

Am ryw reswm, mae hen dre Caerfyrddin yn gyfarwydd iawn â nosweithiau gwleidyddol cofiadwy. Ond mi fentra i ddweud, mae noson y deunawfed o Fedi oedd y bwysica ohonyn nhw i gyd. Erbyn hyn, roedd y ddrama wedi symud yma i Neuadd Ysgol Bro Myrddin, ac ar ôl yr holl bwyso a mesur, hwn oedd y canlyniad yr oedd pawb yn awchu i'w glywed. Yn wir, i lawer, roedd holl ddyfodol Cymru yn dibynnu ar bleidleisiau Caerfyrddin, ac wedi noson gofiadwy, y bennod ola' fyddai'r fwya' ysgytwol ohonyn nhw i gyd. 19 o filoedd 859. Munudau cyn hynny, roedd Gwynedd wedi rhoi hwb enfawr i'r ymgyrch Ie, clamp o fwyafrif dros bymtheng mil, ac am y tro cyntaf i gefnogwyr y Cynulliad roedd buddugoliaeth hanesyddol o fewn cyrraedd. Dwi'n gwybod bo chi am weld dylanwad y canlyniad yna ar weddill Gymru, un canlyniad ar ôl yr un darn llwyd 'na yn Sir Gaerfyrddin, a dyma ni rwan y ddau bentwr 'na ydyn nhw'n agosáu at y 556 a dyna ni 1,000 ar bymtheg o wahaniaeth. Ond ar ôl Gwynedd, mi roedd Caerfyrddin yn boenus o hir yn dod. Rwan, dwi ddim am ymffrostio, ond mi roedd gan wylwyr S4C un fantais fawr, sef ein gohebydd ni yn y neuadd 'ma, John Meredyth. Tra byddwn ni, dydy John a finna ddim yn debyg o anghofio y sgwrs gawson ni tua'r hanner awr wedi tri 'ma y bore hwnnw. Cyn y cyhoeddiad swyddogol, mi roeddwn i, a phawb arall o ran hynny, ar dân am gael gwybod beth oedd yn debyg o ddigwydd, a chawson ni ddim yn siomi. Beth wedi'r diweddara John os da chi'n 'y nghlywed i? Pan oedd hwn wedi mynd mewn i'r glust o'n i'n clywed y canlyniad Gwynedd yn dod trwyddo. a sylweddoli bod y mwyafrif nawr wedi disgyn o dan ugain mil, sef y ffigwr pwysig, wel, oedd y teimlad, oedd yn deimlad, wel, allith ti ddim byth ei ddisgrifio fo, oherwydd fel gohebydd, swyddogaeth gohebydd ydy rhoi y neges i'r cyhoedd o'r hyn sydd yn digwydd ac arwydd y cad o'r hyn sydd yn digwydd. A fel gohebydd, o'ch chi'n ymwybodol bod gyda chi um, wybodaeth oedd yn mynd i fod yn un hanesyddol. Um, Beth bynnag oedd eich barn chi ar ddatganoli, os ewch chi o blaid neu peidio, o'ch chi'n sylweddoli bod oedd y wybodaeth o'r hyn oedd yn digwydd yng Nghaerfyrddin yn mynd i newid y sefyllfa yn llwyr? Dwi'n eich clywed chi Dewi, mae yna gyffro yma yn y neuadd yn Ysgol Bro Myrddin. Mae'r dorf sy tu ôl i fi, y bobl sy mewn cyfri wedi clywed y canlyniad o Wynedd a maen nhw'n hapus iawn, nifer ohonyn nhw o blaid yr ymgyrch ie, sydd yn awgrymu boi'n bosib y bydd Caerfyrddin yn penderfynu, fel o'n i 'di arogan ar ddechrau noson, Caerfyrddin bydd yn penderfynu tynged y refferendwm. Yr unig beth alla i ddweud ydy bod y bobl sydd wedi clywed beth ydy'r canlyniad yma, oherwydd dyw e ddim wedi cael ei gyhoeddi, yn hapus iawn o glywed beth sydd wedi digwydd yng Ngwynedd, a'r unig beth alla i ddweud yna yn sgil hynny ydy mae'n bosib iawn y bydd y sefyllfa'n newid ar ôl i ni glywed canlyniad Caerfyrddin. Gyda welis i wyneb John Meredith, o'n i'n gwybod bod ni 'di ennill. O'n i'n dweud, we've won, we've won, we've won! Wel, dwi'n cofio'ch geiriau chi, Dewi, yym, ewn ni draw nawr i Gaerfyrddin, wi'm yn siŵr os ydy John Meredith yn eich, yn yn clywed ni, a o'n i'n falch iawn cael dweud bod fi yn eich clywed chi, oherwydd o'n i jyst yn gobeithio bod chi'n mynd i ddod draw, oherwydd Oedd pobl oedd wedi bod yn helpu trwy'r nos wedi clywed hefyd canlyniad Gwynedd, ond nhw'n ymwybodol, oedd pawb yn y neuadd yn ymwybodol i bob pwrpas, bod dy hanes ar fin cael ei greu yng Nghaerfyrddin, a hynny bod ti marw eisiau torri'r newyddion hyn. Wel, mae rhaid i mi ofyn i chi yn blwmp ac yn blaen, hynny yw, yn ôl fy mathemateg i, John Meredyth, dwi'n gwybod na ddylwn ni ddim mynd rhag blaen o ran y canlyniad, ond mae gan yr ochr 'na 1,000 ar bymtheg, fwy neu lai, o fwyafrif. Ydach chi, fwy na heb, yn trio dweutha i mewn rhyw fath o cod, annelwig yn y pen yna fod y mwyafrif yn debyg o fod yn fwy na hynny i'r ie yn Sir Gaerfyrddin. Fy ateb, ateb syml i hynna, yym, Dewi, ydy, ydw, wyf. Reit. A mi oedd congo, congo ceg John Meredydd yn mynd i fyny ac i fyny ac i fyny. A wedyn welis i wyneb Dewi Llwyd yn, yn holi John Meredydd ac yn gofyn, o'ch chi ddim yn credu bod o'n mynd i ddeutha chi, nag oeddech? Mi oedd 'na seibiant bach, bach, bach, achos o'n i'n meddwl, wel, ond o'ch chi 'di gofyn y cwestiwn mor uniongyrchol, A oedd e'n, oedd, oedd e'n gyhoeddiad mor, wel, hanesyddol, a o'n i mor falch o gael rhoi y canlyniad hwnnw drosodd. O'n i'n meddwl, wel, dim ond un ffordd oedd i ateb. A beth sydd yn od, wrth gwrs, yn tafodiaeth naturiol Pontrefendiged, bydden ni byth yn dweud y dwyf yna, fydden, bydden ni'n dweud odw, fydden ni'n dweud fel rheol, ond yn yr achlysur yma, fi'n credu bod oedd rhaid cael y gair cywir llawn. Doedden ni ddim wedi cael mantais John Meredyth, oedd gwylwyr S4C wedi cael y gorau arna ni i gyd felly. A felly pan dda... rhyw, am wn i, rhyw chwarter awr, ugian munud cyn canlyniad, cyn iddyn nhw gyhoeddi Caerfyrddin, mi ddoth yr si 'ma. drwy'r neuadd, a dwi rioed wedi gweld dim byd yn symud mor gyflym yn fy mywyd de. Fi'n credu odd mwy yn mynd drw'm fola i na drw'm feddwl i ar y pryd 'na gy- gyd o'n i'n gallu Oedd, oedd yn folau'n troi a troi, oedd storom, um, a jyst, yn, jyst gobeithio, gobeithio, a dim byd arall ar y feddwl i, really. Jyst wedi aros yn cyhyd am yr, am yr adeg hyn. Gapi weli John merch ma yn gweddio Wel, un o ryw ferch yn gweddio, tair weddio, a glyfu fi rwan teimlo, ew, dyna syniad da, rhoi air y wedi, rhywbeth, rhywbeth. A dyma ni'r gyhoeddiad yn dod rwan. We're now ready to go. Yn Sir Ga, in Carmarthenshire. Ni feach y pleidleisaid de, deleis a fwriad dros y Datganiad, Yr oedd yn cytuno y dylid cael Cynulliad i Gymru oedd 49,115. The number of valid votes Cast for the proposition, I agree that there should be a Welsh Assembly was 49,115. Nifer y ple, pleidlaisau dilys, y fwriad dros y datganiad nid oedd y cytuna a dylid cael cynulliad i Gymru oedd diffyg 6,119. Wel, ar ôl sylweddoli, wel, na deimlad o ryddhad fwya erioed, ch'mod, a a dathlu, a pawb yn yn jwmpo, neud jobs y lle, yn yn ch'mod yy jyst dathlu mwya dwi 'di gweld erioed hyd yn o' well na Cymru'n ennill yy yn rygbi. Odd e'n anhygoel. O' 'na gymaint o gusanu a a gorforeddu mynd ymlaen a mi o- mi o'dd o jyst mor anhygoel ond fedrwn i'm stopio crio o'n i mor hapus o'n i'n jyst crio trw'r amser. Ma' raid dweud, byse chi ddim yn gallu sgriptio hon Dewi. Gadewch i ni edrych yn gynta'... Do fe, Caerfyrddin yn gynta', ie. ...ar Gaerfyrddin a beth ddigwyddodd yng Nghaerfyrddin ac... A dyna ni, Caerfyrddin. ...dyma A dyma ni i'r bleidlais yng nghyferbyn 49 o filoedd ac 26 o filoedd i'r Na. Dewch i ni weld sut mae hwnna'n effeithio ar ganlyniad Cymru drwyddi draw ar ôl dau ganlyniad ar hugain. A dyna ni, a dyma'r fathemateg bydd yn cyfri yn y diwedd. Hanner cant y cant union wedi pleidleisio, 559, 419, 552 yn erbyn, rhyw fwyafrif o ryw 70. Neil. A dyma'r tro cyntaf, wrth gwrs, mae'r ymgyrchiau wedi bod ar y blaen gydol y nos. Dyna ni, dwch i ni gael cip arnyn nhw, digal ondid, yn ddigon naturiol. Wedi teimlo i fod nhw ar y blaen am ran helaethau yn wir am y noson gyfan tan y munudau ole yma, am 5 munud i bedwar, a'i pennau yn ei plu, ond dyna ni nôl. y canlyniad sydd yn profi y bydd Cymru yn cael cynulliad a'r darlun terfynol, dyma fo i chi. Ie, uh, yeah, mae Cymru bellach yn wyrdd. A mewn â ni i siambr neuadd y ddinas, y drysau'n agor, ac fe fydd Cymru yn cael cynulliad ond o drwch blewyn. Oh, mae nhw'n ofnadwy. Wel, beth sy'n bod? 0.3% mae nhw wedi ennill gan. Os dim peidiwch y poeni, dyn Democracy ydy e, te. A mae'r... Um, ond fi'n teimlo'n falch fy hunan, te. Ymgyrch ffantastig achos fi wedi cael lot o um, pobl cas dros ben a maen nhw'n ysbyto dros fy ni. Dyma ffôn yn mynd. Cael ar y ffôn. Cael Francis ar y ffôn. We've done it, boy! We've done it! I'm picking you up! We're going back to the party! A dyma fo'n dweud, dwi'n byw mewn stryd weddol dosbarth canol dawel yn Gardydd. A ddi rhywun tua pedwar rhywbeth bynnag oedd yn y bora. Dyma'r car yma, cwbl glwys, a bip, bip, bip, bip. Ti'n allan, fi'n rhithro allan. A dyma fo'n agor i ben ffenest. Yes, we've effing done it, boy! y goliadau mynd i fyny yn y tai, mae'n just eto shh. A goffa ni, ac dyma ni'n ôl i'r parc, dreifio nôl i'r parc. Ond oeddwn ni, oeddwn ni ddim yn gwybod, oeddwn ni ddim wedi sylweddoli oedd yr holl bwysigrwydd hanesyddol y noson. 26. Oedd hi'n anodd bod yn ddiduedd? Yy, oedd, ond o'n i wedi penderfynu c- ymlaen llaw nad oedd 'na wenin na dim i dim ond rhoi'r datganiad. Ond oedd 'na rywbeth bach yn 'ych calon chi yn ymfalchïo yn y ffaith mai'r canlyniad o Sir Gaerfyrddin oedd nid yr unig yr un ola' ond yr un mwya' tyngedfennol hefyd? Oedd, mewn ystyr. O, o, o, y bore wedyn nes i i Ryd Aman, yn car, cartre, fy nghartre, a pobl yn dweud, wel, nethoch chi'n dda iawn i, i gadw Sir Gaerfyrddin hyd y diwedd, yn te, ond uh, hap, a dyna ddim rheswm arbennig dros hynna. I'd had the, the results uh, given to me, and it was quite obvious that we had won, but there was a, a time delay then when the returning officer had to uh, to validate those results. And in the case of uh, of Carmarthen, it was such a big yes vote. Of course, that that's what uh, that's what made the difference. But the the suggestion that uh, the thing was stage managed uh, just not true. Dwi'n uh, credu fod yna sawl canlyniad wedi dod i mewn tu ar un pryd, a galla'r uh, canlyniad olaf fod wedi dod o Gaerfyrddin, o bosib o Rondo Cynantaf, hyd yn oed um, o Wynedd. Yym, ac o bosib fod Caerfyrddin yn rhyw gyfaddawd, tasa fo 'di dod o Wynedd oedd yn ymddangos ma' dylanwad Plaid Cymru oedd wedi neud y gwahaniaeth, yy dŵad o Rondda Cynon Taf, o Gadalnlr, Blaid Lafur, wel yng Nghaerfyrddin o' 'na rwbeth i bawb. Ac o' 'na rwbeth hanesyddol hefyd, a dwi'n credu fod yy Ron yy Davies yn cydnabod hynny, yym, a rhei oedd falla yn penderfynu mha drefn oedd y canlyniadau ola' yn dod trwodd. O'n i yn meddwl yn, ber, yn bersonol bod e'n holl um, agored ac bod nad oedd Ron Davies yn gwybod tymod, bod uh, wedi ennill o gwbl a dyma'r tymod, sioc a relief yn ddod iddo tymod, hollol um, spontaneous fel petai. Ond dwi'n clywed nawr, dwi'n, well, o'n i'n clywed diwrnod wedyn bod uh, yr, y newyddion yma wedi ei dal yn ôl. A dwi'n meddwl bod yn, hynny rhywbeth o sarhad ar y proses Ac mae rhaid ni gofyn cwestiynau ynglyn â'r swyddogion oedd yn rheoli'r peth. Roedd y drefn yn digwydd yn union fel daeth y clyfan i mewn o'r gwahanol ganolfannau. A pham yr oedi tua'r diwedd efo Sir Gaerfyrddin yn benodol? Wel, os rhaid gofyn i mi, oherwydd mod i'n dod o Sir Gaerfyrddin a oedd hynny wedi drefnu. Dyw hynny ddim yn wir. Dyw 'na ddim rhyw fath o deimlo fod rhaid cadw'r peth i gael climax mawr na dim byd felly ynde. Today is one of the most important days in the history of our country.

It was possible to get um, cooperation between the political parties. Yn naturiol, ni'n falch iawn. Ni wedi cydweithio efo dros ddwy flynedd ar hyn, ac oeddwn ni wedi cael yn cyfnodau o baith a chyfnodau ddigon anodd. A rwy'n credu yn bod ni gyd yn falch ofnadwy o'r cynlyniad gyda'n gilydd ac yn bod ni'n gallu bod yn unol ar y noson honno. Y darlun o Ron Davies yn rhannu llwyfan. gyda'r gelyn wleidyddol fel petai, tymod, gyda'r, yn wir, mi'n fel rhywun sy'n dod, sydd yn aelod o'r Blaid Lafur, ac sydd wedi bod yn amlad yn erbyn cenedlaetholdeb, i, i weld bod cenedlaetholdeb wedi ennill tu fewn i rhengoedd y Blaid Lafur. Tymod, i fi'n bersonol, weles i Ron Davies yn y noson haf fel rhyw fath o, glaid, o, o, o fradwr gwleidyddol.

A mi ges i alwad ffôn yy wrth yy un merch a dwedodd 'i sai tro nesa fydda i'n dy gyfarfod ti wi myn' i roi magad i ti. I feddwl bo' fi yna ar y noson pan ddoth Cymru Cyffyrddin ac i fel 'dyn ni'n rhydd. Six and half thousand mae yn mynd at y waed ond yym o fi'n teimlo'n falch iawn gyda'n hunan 'te. Mae hyn yn rhoi rhyw fath o annibyniaeth i ni fel Cymru. A mae dangos hunan hyder am, am y tro cyntaf dwi'n meddwl. Mae Cymru'n dangos hunan hyder yn ei hunain. Cael y don o frwdfrydedd yna gan bobl ifanc a phobl hŷn, ond yn arbennig pobl ifanc. A clywed y bore wedyn pobl oedd wedi pleidleisio na yn dweud, o weld y gwnebau y pobl ifanc, mor falch oedden nhw o fod y canlyniad yn ia, hyd yn oed rhai oedd wedi pleidleisio na, a gweld fod hyn yn rhoi gobaith i Gymru. Y gall fod na hyder newydd, agwedd positif tuag at ein gwlad, y gallwn ni gymryd cyfrifoldeb ar yn sgwydda'n hunan, a mae'r dyfodol wedi dechrau o'r noson honno. Pawb ar uchel, pobl oedd yn ddigalon ac yn rhegi ac yn rhwygo gynt. Oedden nhw'n caru pawb yng Nghelf Cymru oedd beth gorau, chos y pawb yn mi gadael i ryw hanner awr, awr yn gynt. I ryw raddau, Dyma'r canlyniad delfrydol mewn synnwyr gwleidyddol. Hynny yw, o'n i yn bersonol yn meddwl y bod datganoli yn mynd i ddod yn anochel mewn deng mlynedd na'i genhedlaeth. So, i fi, efallai dyma'r canlyniad gorau. Maen nhw wedi ennill, ond dydyn nhw ddim wedi ennill yn dda. ac mae'n mae rhaid iddyn nhw yn ailfeddwl troi'r holl brosiect i gael rhywbeth sydd yn derbyniol i'r Cymru. Nawr, y peth yw, mae, mae rai bobl yn syni i glywed fi'n dweud dym, mae dyma'r canlyniad uh, gorau gallu wedi cymryd lle. Wel, dwi erioed, erioed wedi bod yn wahanol, ond dwi. Roedd dyn yn meddwl am unigolion yn y gorffennol, arwrol yn y marn i, yn gweithio yn ei, yn ei parthe arbennig ar hyd a lled Cymru. Ac ro'n i'n meddwl pe bai rheina dim ond jyst yn cael byw i weld heno. Ac ro'n i'n meddwl wedyn hyd yn oed pe bai nhw 'ma, poor dabs, mae siom arall fydden ni'n disgwyl nhw. Diolch i'r tad nath i ddim troi mas felly, ond gwaredigaeth oedd hi, nid buddugoliaeth, ond dw i'n bodloni ar y waredigaeth.